Reit, awn ni mlaen i'r pwnc trafod nesaf nawr, a dwi ddim yn siŵr os rhywun yn mynd i fod yn ymuno â ni ar gyfer hwn. Felly, glatio ni bant, a wedyn os bydd aelod cynulliad yn dod i ymuno ni, ond mae dyn ni Keith Davies, felly ni mewn dwylo da o hyd ar hyn. Reit, um, mlaen i destyn wnaethon ni gyffwrdd ag e neithwr, ag wrth gwrs sy'n amserol iawn nawr gyda'r er Trafod yma am ffoaduriaid a rhyfel yn Syria wrth gwrs. Pwy sy ar cwestiwn ar... Pwy sy ar cwestiwn ar ffoaduriaid i ni? O, oh, reit, esill, ti fyna. Swn ni gael y datganiad, plîs. Um, mae dyletswydd moesol ar Gymru groesawu a chefnogi ffoaduriaid. Reit, diolch yn fawr ti Asys. Fi'n gwybod wyt ti a barn cryf arno, felly da ni'n ôl i gael hwnna yna man. Keith Davies. Os na, yn sgil popeth ni wedi gweld, y mosodiad am Harris, y cwestiynau mawr mae nawr am ti pwy oedd yn gyfrifol ag ati, yn, yn, yn ynghyd estyn yn y gyd, os dyletswydd foesol ar Gymru i, groesaw, i groesawu a chefnogi ffoaduried Syria, os o'ch chi danio'r meic i ni gael. Wel, dwi'n credu bod e, achos chi'n bod, dinasyddion y byd i ni, a mae'r rhan fwyaf o'r bobl yna wedi diodde'. O'ch chi'n sôn am um, gynne am bobl yn, yn eich ysgol chi sy'n dod o deulu falle tlawd iawn ac yn y blaen. Wel, mae rhan fwyaf o'r ffoaduriaid yn, yn y sefyllfa yna. Maen nhw eisiau dod mas o Syria, rhan fwyaf nhw, oherwydd bod nhw, bod hi ddim yn saff i fyw 'na. Ac wedyn ma' raid ni i edrych ar eu gôl nhw, fel dinasyddion y byd, beth o'n i'n sôn am yn gynharach. A dw i'n gwybod bod Carwyn Jones, y Prif Weinidog man hyn, wedi beirniadu David Cameron, achos oedd David Cameron yn gweud bydden ni'n derbyn yn y Deyrnas Unedig rhywbeth fel ugain mil o ffoaduriaid dros pum mlynedd. Wel, i ni'n sôn am ugain mil yn croesi y môr, beth, mewn wythnos neu rhywbeth? Chimod, so mae ymateb cyntaf David Cameron ddim wedi bod yn ddigon da, a os 'y ni yn ddinasyddion y byd, a dylen ni fod yn edrych ar ôl pawb. Ond beth am y sôn bod ffoaduriaid wedi ymuno a derbyn dinasyddion Ffrengig o Wlad Belg hefyd, i gyfrannu tuag at yr ymosodiadau Paris. Oedden ni'n croesawu risg pellach trwy derbyn nhw i'n gwlad ni? Wel, beth mae rhaid ni wneud, a beth wy'n deall nawr, yw bod um, Ffrainc wedi penderfynu bod chi ddim yn cael mynd miwn i Ffrainc nawr, e bod chi'n cael eich gweld ac yn y blaen, achos beth sydd wedi digwydd lan hyd nawr, mae'r Ewrop yn rhydd, a mae bobl lle symud o un gwlad i wlad arall, Heb aros, oedd oedd rhywun yn gweithio i ddoe, a bod e wedi dod nôl o Iwerddon, yy wythnos dwetha, wedi mynd mas i Iwerddon wythnos dwetha, amser yn Iwerddon, oedd neb yn gofyn 'tho fe ble oedd e'n mynd, oedd neb yn edrych ar beth oedd e'n cario, a daeth e miwn i Gymru, a'r un peth yn digwydd myni. Wel, ma' raid ni newid 'na, fi'n credu. Ma' rai' ni sicrhau bo' ni yn edrych yn ofalus. Wel, glywoch chi'r stori siŵr o fod ddo, am y car 'na oedd ath lan i wlad Belg o Ffrainc, A bod yr heddlu'n gadael e fynd. A wedyn un o'r ceir wedyn yn Ffrainc, wylon nhw'r, maen nhw wedi cael y car, sawl gwn oedd yn y car yna, so i'n cofio. Achos chimod, yn y wlad hyn, sdim hawl da chi i gael gwn os nag oes trwydded gyda chi. Dyw hwnna ddim yn wir ar y cyfandir. Felly, efe bych chi'n ddweud, Keith Davies, yw bod angen i ni, chymod, yn, yn draddodiadol, yn yr Undeb Ewropeaidd, mae rhyddid i fynd o un wlad i'r llall i fy hwrpas. Oes angen torri nôl ar hynny, na bych chi'n gweud bod angen i ni ail gyflwyno ffiniau? Oes, yn sicr, achos beth sydd wedi digwydd oedd un, medden nhw nawr yn Ffrainc, bod un o'r ffoaduriaid oedd wedi dod trwy Wlad Groeg i Ffrainc, 'na gyd oedd e eisiau wneud oedd wthi'r rywle lan, achos o'n nhw'n gadael nhw trwyddo. I heb edrych yn ofalus ar pam maen nhw'n dod, beth o'n nhw'n wneud ac yn y blaen. A os dwi 'di darllen rhywbeth yn ddiweddar, mae'n rhaid ni edrych ar y bobl sy'n dod, odyn nhw ddigon da i weitho yn y wlad, neu maen nhw'n dod man hyn i gael, chi'n gwybod, byw ar yn, wel, gyda ni heb wneud dim i gefnogi ni. So mae mae'n bwysig bod 'na ryw arolwg ar y bobl hyn sy'n dod draw. Ga, ga i ofyn i chi Keith Hughes, chi'n sôn fan'na am gyfraniad economaidd, ond ife wnna yw beth sy'n bwysig pan bod ni'n trafod ffoaduriaid? Wel, wedi, cyn bod fi'n dod lawr fan hyn bore 'ma, reit, wedi darllen e-bost dwi wedi cael, so i'n gwybod o le mae'n dod, rhyw Alec Mills neu rywbeth, wedi hala fe i'r staff sy'n gweithio 'da fi, A mae'r e-bost hyn yn dod o arbenigwraig mewn ysbyty yn yr Almaen. A mae'n sôn am faint o fobl nawr sy'n dod mewn i'r Almaen a eisiau rhyw fath o driniaeth sylweddol. A mae'n gofyn, wel, chi'n gwybod, ife 'na'r reswm bod nifer fawr o nhw wedi dod? So mae'n angen i ofyn am y resymau pam mae bobl yn dod. Achos oedd hi'n gweud, fel mae'n mynd nawr yn yr ysbyty mae'n gweithio, ond mae hi'n dod o Wlad Tsiec, A mae 'di penderfynu, os yw pethe'n mynd i waethygu, bydd hi ddim yn aros yn yr ysbyty yn yr Almaen, bydd hi'n mynd nôl i ysbyty yn Wlad Tsiec, achos nawr mae hi dan shwd bwyse i edrych ar ôl y ffoaduriaid hyn sy'n dost, wedi dod draw yn dost iawn. Felly, rhoi chi ar y sbot gan bod ni'n trafod mewn fideo ag ati, mae refferendwm Ewrop ar y gorwel, ble chi'n meddwl y dylen ni fod yn wneud, miwn neu mas? O, dw i'n credu bod ni'n aros yn Ewrop. Ond chi moyn newidiadau sylweddol fydden i'n meddwl wrth eich disgrifiad chi. Odi, o na, dw i'n credu bod ni'n elwa o fod yn Ewrop. Chimod, dewch chi lawr i Lanelli a welwch chi'r cwmnïau sy' 'na, ma' cwmnïau ceir a pethe 'na, dw i'n cofio trafod gyda gweinidog fan hyn, o'n nhw isie cael rhywbeth, rhyw beiriant ychwanegol, Gweinidog, Yn ie, cytuno, a rhoi dau filiwn i'r cwmni yn y Llanelli, a mae'r cwmni o Sbaen yn rhoi wyth miliwn ychwanegol, a geson nhw'r peiriannau, a maen nhw yna, a mae 500 o bobl yn gweithio yn y ffatri yna yn Llanelli oherwydd bod ni yn Ewrop. Ocê, diolch yn fawr i chi, Keith Davies, am ddechrau ni off ar y drafodaeth yna. Reit, Esyllt, fydda i'n syth nôl atat ti. Ffoaduriaid, oes ddyletswydd foesol fel Dinas Syddion y Byd, fel oedd Keith Davies yn sôn, Oes dyletswydd arnon ni i dderbyn y ffoaduriaid yma? Yym, dim i dderbyn nhw, na, ond dylai bod ni'n cefnogi nhw. Dylai bod ni'n troi'n cefn arnyn nhw, maen nhw mewn man o sefyllfa uffernol yna. Ond, na, os oes 'na 20,000 yn dod ŵan, yn y pum mlynedd nesaf, neu beth bynnag, mae'r rhif yna am ddyblu, a does gennym ni'm lot o bres fel mla- mae, sa'm digon o dai ar y funud, mae'r NHS yn rhedeg allan o bres, a fydd, fydd 'na Fydd y sefyllfa drwg yn fama erbyn diwedd, dwi'n meddwl. Ok, diolch yn fawr i ti, Esyllt. Dwi lan yn syth fan hyn. Uh, ddechrau ni gyda ti, Alaw, wedyn da ni at ti, Catrin. Um, Ie, yeah, dwi'n cytuno be nas chdi, nes di ddweud, dwi'n cofio beth i'n chdi, sori. Um, a um, eich dylen ni um, fynd at y broblem yn hytrach. Dwi'n credu dylen ni helpu nhw, ond beth am mynd i'r wlad, neu ddim mynd i'r wlad, ond help sortio'r broblem yn y wlad yn hytrach na cael nhw i gyd i fama achos mae'n mynd i achosi lot llai o drafferth a dan ni dal mynd i cynorthwyo nhw achos maen nhw yn trio denig o sefyllfa erchyll a mae pawb yn dallt ac yn cydnabod y ffaith yna dwi'n meddwl ond beth am trio sortio'r broblem yn lle mae hi yn lle dod â'r broblem i fama. Ond falle mae'r cwestiwn sydd yn anodd i bawb yw sut ti'n taclo'r broblem yna? Beth ddyle ti fod wneud? O, sgyn i'n syniad. Dwi'n meddwl, swn i'n gwybod, swn i wedi gwneud erbyn o'n. Ie, yeah, mae'n siŵr y bydde nhw wedi hefyd, a, a, a mwni, falle bydde, bydde gwleidyddion wedi hefyd, falle ai dyna'r unig opsiwn. Reit, fi'n mynd o ti Catrin, wedyn fi'n dod i'r cefn yn sicr. Um, dwi actually yn anghytuno yn llwyr i ddweud gwir, achos dwi'n teimlo mae gen i ni ddyletswydd. Da ni'n deud bod nhw ddim yn helpu'r economi, ond da ni'n anghofio, os nhw'n dod i'r gwlad, fysa nhw mwy na lai yn gweithio. Dan ni'n siarad am lleiafrif ofnadwy sy'n dod i'r wlad ac yn be, claimio benefits ac yn y blaen. Am rai rhaglenni stupid fatha ar Channel 4 a petha sy'n rhoid yr fatha argraff yma. Rhaid i ni gofio, mae yna siawns fwy bod nhw'n mynd i ddod i'r gwlad, bod nhw'n mynd i dalu trethi fatha ni, sy'n mynd i helpu'r economi yn hytrach yr opposite. Ac ar y funud, mae Prydain mond yn gofalu am 300 o'r 9.2 miliwn o ffoaduriaid yn y byd. a 'da ni'n wlad lot mwy ffodus na lot o gwledydd yn y byd, a dau allan o dri o'r ffoaduriaid yma sy'n cael eu gwarchod gan wledydd sy'n dal i ddatblygu, 'da ni'n wlad sydd wedi datblygu yn fatha lot mwy, so os fatha gennym ni ddyletswydd i warchod y bobl yma achos 'da ni'n ffodus. Anlwc ydi bod nhw wedi cael eu geni yn y gwlad maen nhw wedi cael eu geni, anlwc llwyr. Fysa ni yn y sefyllfa fatha ma nhw, 'sa ni ddigon parod i ffoi. 'Sa be ddigwyddodd yn Paris yn digwydd bob dydd trwy dydd yng Nghymru, na fysach chi eisiau ffoi. Diolch yn fawr i ti Catrin a dy aelod cynulliad lleol di wedi glanio ar yr un adeg. Croeso ato ni Alun Ffred Jones, ni'n trafod um, dyletswydd faethol Cymru i dderbyn ffoaduriaid. Fi di addo mynd i'r cefn ond ddewn ni ato chi, chi gael blas ar y trafod. Ewn i'r cefn gyntaf, wedyn ddewn ni ato chi am eich sylwadau chi. Um, Alex, yn ei ddechrau gyda ti. Mae pobl sy'n dod i uh, Ewrop o Syria a gwledydd fel a mae pobl yn dweud bod o'n harsh bod ni ddim yn gadael nhw fewn i gwlad ni. Ond pam gwlad ni maen nhw'n dod i os maen nhw'n ffoi fatha y gwlad gyntaf sa chi'n cyrraedd, sa chi'n hapus i fod yn saff, mae teulu chi'n saff, da chi wedi ffoi i wlad. A wedyn da chi'n dysaidio bod chi eisiau cerdded i wlad yma o bob wlad. Achos genna ni system dda, genna ni system benefit da sy'n rhoi chance i chi ond ella trio abusio'r system yn fama ma nhw yn lle jyst hapus bod nhw'n saff. Reit, felly colli'r i gydymdeimlad i achos bod nhw yn neud yr ymdrech i ddod i wlad well yn hytrach na jyst ffoi, ie Alex? Ie. Yy Kyle jyst fatha. Yy dwi'n agree efo Alex ond un peth arall ydi o- ma' nhw wedi symud i gwlad drws nesa nhw ond ma' nhw wedi cael cic allan o hwnna. So ma' nhw wedi symud trwy gwlad bob un gwlad trwy Ewrop felly ma' nhw wedi cyrraedd i ni a dan ni'm yn barod i cymryd nhw pam sa ni'n ddigon pam sa ni'n ddigon barod i gyrru plant ni i ffwr i gwledydd eraill so pam dylsen ni ddim cymryd nhw mewn? 'Na fe, grêt, diolch yn fawr. A Osian a ti ar y law lan? Um, ie, yeah, i cytuno dy'r boys yn y bac. Um, um, y gwledydd fel, wel, mae dych chi Saudi Arabia, Qatar sy'n lot agosach i nhw, sy'n gwledydd llawer fwy o faint, llawer fwy cyfoethog. Ie, uh, yeah, i just cyfnogi'r pwynt, maen nhw siwr fod yn well off i fynd i'r gwledydd na, na teithio trwy Ewrop i gwledydd

Yr un ar ochr fi, chi, 'na chi. Sa chi'n meddwl bo fi rioed di bod 'ma? Ga i ymddiheuro, mae gennai annwyd trwm iawn, iawn, iawn. Um, gofynnwch y cwestiwn sylfaenol, pam mae yna bron i filiwn o bobl wedi dianc i Ewrop yn ystod y flwyddyn dwytha? O ble maen nhw'n dod? Wel, maen nhw'n dod o Ogledd Africa, Maen nhw'n dod yn benodol o wledydd fel Eritrea, lle mae yna ryfel cartre, gwaedlyd wedi mynd ymlaen nes tua 20 mlynedd. Maen nhw'n dod hefyd o um, wledydd fel uh, um, uh, gogledd, ar arfordir gogledd Africa, lle dyn ni wedi ni fel y gwledydd y gorllewin wedi helpu i greu anrhefn Ac wrth gwrs, maen nhw'n dod o Syria ac o Irac ac o rai o'r gwledydd agos 'na. Mae, da ni wedi bod yn bomio Irac ers ar ôl y rhyfel byd cyntaf. Winston Churchill ddechreuodd, ac wrth gwrs mae, mae'r holl drefn y dwyrain canol na wedi cael ei greu gan Brydain a gan Ffrainc. Ni dynnodd y llinellau ar y map. Dych chi'n edrych ar y map erioed a meddwl, beth iawn mae gwledydd yn gwneud efo llinell fela, llinell fela, yn diffinio ei ffiniau hi. Wel, Prydain ddaru hynny, Prydain a Ffrainc. A dyn ni bod yn medla yn y dwyrain canol na, yn cefnogi dictators fel Saddam Hussein ar un adeg cyn i benderfynu i gael gwared ono fo, uh, y Shah yn, uh, yn Iran cyn hynny, um, Y despot sy'n rhedeg gwledydd fel yr United Arab Emirates a'r gweddill onyn nhw, Saudi Arabia ei hun wrth gwrs, sydd yn ffynhonnell rhan fwyaf o'r derfysgwyr y byd yma. O fanna mae'r arian wedi bod yn dod. Felly, mae gan y gorllewin gyfrifoldeb mawr am y llanast erchyll a sy'n digwydd yn y Dwyrain Canol. A mae i ni ddweud wedyn be maen nhw'n wneud yn dod i'n gwlad ni yn dipyn bach yn rhagrithiol a dweud y lleia. Mae'n dde, dio ddim i ddweud y gallwch chi jyst gael um, chi ffin agored ac yn y, ac yn y blaen. Ond y gwir amdani, mae rhan fwyaf o ffoaduriaid, beth bynnag ydyn nhw, a mae'n anni plith nhw, mae yna derfysgwyr wrth gwrs, um, yn mynd i'r Almain, mae, mae gan Ffrainc boblogaeth uchel iawn iawn o fwslemiaid. Mae yn broblem, does na ddim dwywaith am hynny, a fedrwch chi'n just dweud, ie, yeah, dewch chi mewn, mae ddigon o le yn bob man, ond mae ganddo ni hefyd gyfrifoldeb am yr hyn sydd wedi digwydd yn y gorffennol, ac am yn benodol beth sydd wedi digwydd yn Iraq, Ni benderfynodd efo'r Americanwyr, Llywodraeth Lafur yn Llundain benderfynodd y bydden ni'n cael gwared â Saddam Hussein. Doedd Saddam Hussein ddim yn ddyn dymunol iawn iawn nag oedd. Ond o fanno, ac oherwydd be ddigwyddodd ar ôl yr ymosodiad hwnnw, dyna lle mae gwraidd ISIS. ac felly mae ganddo ni y gyfrifoldeb moesol hwnnw, os liciwch chi, i fod yn helpu y rhai sydd yn dianc o uffern, dyna gyd ni, allwch chi ddisgrifio fo. Reit, diolch yn fawr i chi, uh, Alun Ffred Jones yna, am, am osod rhywbeth o gyd-destun hanesyddol i hwnna hefyd. Sawl llaw yn cael ei frein. Re, ddewn ni ato ti, yn y blaen i'r chwarae. Ie, chi'n gweud mae'r gorllewin wedi achosi'r llanast, ond nid y cyhoedd oedd wedi achosi'r llanast ni, y gwleidyddion oedd yn eistedd yn y Senedd a Lan y San Steffan wedi achosi'r llanast ni. Dewis Tony Blair a'r Llywodraeth Llafur oedd i mynd i ryfel yn erbyn Iraq, nid y cyhoedd, so sa'n credu bod, bod yn cyfrifoldeb i'r cyhoedd i gwneud lan am y llanast mae'r Llywodraeth di wneud a'r gwleidyddion. Pwynt diddorol a, a digon teg i, i gael ei wneud. Um, ddau at, at o tîn y cefn fyna, gallwn ni ddod am ymateb wrth chi Alun Ffred maes o lawr o'n ni gael... Ie, yeah, dwi'n yn credu fod o, fel, fel cyhoedd, dyn ni ddim yn um, eog, ond fel ffoaduriaid, dyn ni ddim yn eog am beth mae ISIS yn wneud. Felly, cyfrifoldeb ni yw achub y rhai sy'n fodlon gadael a ddim yn dod yn rhan o ISIS neu bod yn radicali- di cael radicaleiddio. A fel, i fel gwella'r byd, ni angen neud hyn. Ok, pwynt da iawn i ateb hwnna hefyd. Um, Siwr i ti eisiau ymateb i hyn? Ond wedyn, os ni'n gadael pob un dod mewn, chymod, mae Ysgol Llanbed yn da gyda nifer o Somaliaid na, fel enghraifft, a mae'n rhaid, ma rhaid, ma rhaid nhw wedi cael athrawon sy'n, achos nhw'n gallu siarad Saesneg, so mae'n rhaid nhw cael athrawon o rywle i ddod i dysgu nhw a fyd gyda fel swyddi, wel um, o mis Mawrth i mis, i mis Mai, mae 1.85 miliwn yn ddi-waith. Wel, os mae 20,000 yn mynd i ddod mewn i'r wlad, lle ni'n mynd i ffeindio swyddi iddyn nhw, os o'n ni lle ffeindio swyddi i ni, chymod y 5.6 y cant o bobl heb swydd, so lle mae'r 20,000 mae'n mynd i ffeindio swyddi. A fel gyda system NHS, chymod, fi wedi bod i, um, i A&E, fi wedi gorfod aros weithiau byti 5-6 awr cyn cael gweld. Wel, os mae mwy o bobl yn, cael, yn dod i'r wlad, ody'r amser mynd i gynyddu, mae eisiau gwella'r system, mae eisiau gwella syst, gwellau'r system NHS gynta a gwella'r wlad cyn i derbyn mwy o bobl mewn. Felly edrych yn agosach i adre wrth y ti. Esill, um, o gael y cyd-destun hanesyddol na, o weld falle, to, wyt ti wedi cael y bersodi o bod cyfrifoldeb gyda ni i gamu i mewn a neud rhywbeth am sefyllfa falle i ni di gyfrannu ato fe? Na, fel oedd, o ddim yn cofio pwy ond ei Luke dwi'n meddwl, dim ni y fama nath penderfynu hynna. Pobl cyn yn ei, dwi'n meddwl o'n i'n fyw adeg yna. Oedden, dwi'n sy'n teimlo, a o'ch chi'n dweud hefyd, dylo bod ni'n helpu nhw. Dylo bod ni'n helpu nhw'n gwlad nhw hunan, yn lle dod fel oedd Alaw yndi? Dyna'r problem i fama. Dwi jyst ddim yn dall sut mae hynna'n weithio. Ok, diolch is ti Esyllt am dy ymateb. Um, yeah, ddewn ni at y ti gan ti rhywbryd. Ie, yeah, mae gen uh, well, pob gwlad yn Ewrop ddyletwydd i gael ffoaduriaid i mewn yn fy marn i. Mae'n rhaid cofio hefyd, yn y dwyrain canol mae yna United Arab Emirates, er enghraifft, sy'n rhoi pres i mewn i efo'r olew. A mae 'na lefydd yn fan'na fysa nhw'n gallu help pobl hefyd. Mae'n rhaid cofio, mae gennyn nhw ddyletswydd i helpu. Hefyd, mae 'na wres o wledydd fel 'na yn mynd at y terfysgwyr. A mae'n rhaid cofio, mae gennyn nhw ddyletswydd ynglŷn â, a hefyd Ewrop, i ella rhannu pawb. A dwi'n siŵr mae 'na le i bawb cael byw yn saff. Ok, diolch. Ond, Cerys, ddaeth â ti. Oni ddylen ni fod yn arwain y ffordd? Ni'n sôn am bob un arall gallai fod yn ei rywbeth i helpu, ond os nag oes neb yn arwain y ffordd? Yym, fi'n meddwl bod e'n bwysig i ni dangos trugaredd achos y ffordd fi'n meddwl mae Llywodraeth Prydain wedi ymateb i'r ffoaduriaid, mae fe'n... mae wedi codi bach o cwilydd arno fi. Y ffordd mae gwledydd fel Lebanon, gyda poblogaeth o 4 miliwn, yn gadael mewn 1 miliwn o ffoaduriaid, tra bod Prydain, gyda poblogaeth o 64 miliwn, a ni'n gadael mewn ugain ugain mil o bobl dros pum mlynedd, mae'n codi cwilydd arna fi bod Prydain ddim yn dangos unrhyw empathi o gwbl, a bod nhw ddim yn cymryd cyfrifoldeb o be maen nhw 'di neud. Maen nhw 'di striwo bywydau pobl hŷn. Maen nhw sy 'di yy gollwng bom i achosi rhyfeloedd yn gwled iddyn nhw. Wedyn ni ddim yn dangos unrhyw trugaredd ac yn rhoi'r help lleia posib. Oce, diolch yn fawr i ti. Cai, ond onid oes cyfrifoldeb i gael i'w warchod, a i roed yng nghyd-destun y derfysgaeth welon ni nos Wener, onid oes cyfrifoldeb hefyd ar Lywodraeth i warchod ei phobl, a odyn ni'n cymell risg trwy adael ffoaduriaid i'r wlad? Ie, 'na beth o'n i'n mynd i weud, oedd yym, os chi'n gael pobl mewn, fel ma' Ffrainc a llefydd fel Lebanon 'di diodde', f'achos ma' nhw 'di gael gymaint o bobl mewn, a wedyn 'ny ma' nhw 'di Maen nhw yn amlwg wedi cael y terfysgoedd yn erbyn nhw, so fi'n credu na'r unig beth dyle mae pobl yn anghofio yw os ni yn gael y holl ffoadur ydyn mewn, mae, mae'r risg yn cynyddu yn enfawr os mae falle terfysgwyr yn dod mewn gyda'r ffoaduriaid eraill. A sa'n gwybod, sa'n gwybod bod nhw gyd yn terfysgwyr, achos yn amlwg mae fel doctoriaid a pobl dda union fel ni sy'n just, sy eisiau lle i cael swydd a'i fyw, ond yn amlwg mae'n codi risg, so os ni yn gael ffoaduriaid mewn i, i Bryden, mae falle bydd rhaid i pobl um, derbyn y ffaith bod mynd i fod falle mwy o derfysgoedd yn y dyfodol. Oce, okay, so mae rhaid ni benderfynu os ni moyn cymryd y risg yna. Ie, eisiau ti'n ymateb, Ian? Um, fi'n credu bod y e bach yn anheg i feirniadu ni am dim ond gadael 20,000 mewn, achos um, chymo, mae rhan i ddysgol ar ein sefyllfa ni a pwyso mesur popeth. Chymo, nawr mae'r Almain, maen nhw'n gadael 500,000 fi'n credu mewn yn y flwyddyn nesaf, ond maen nhw'n mynd sefyllfa gwahanol iawn i ni, achos fi'n credu oedd pobl yn gweud mewn rhyw arolwg bod can, um, oedran, canran oedran pobl yn yr Almain gymaint yn hun, felly mysiau cynhedlaeth newydd yn nhw, mysiau fwy o bobl yn nhw, achos bydd swyddi um, ar gael i nhw, ond yn ein gwlad ni, sa'n credu bod yr un sefyllfa da ni, so fi'n credu bod rhaid i ni dargedu ch'mod, ma'n rai' ni ddisgwyl ar ein hunan a dim jyst cymharu a gweud, wel, maen nhw'n ei mwy na ni, achos, ch'mod, mae'r system da ni 'fyd, a dyw e ddim yn, ddim yn deg i gael bobl mewn sy'n mynd i ddefnyddio'r system a ddim falle talu nôl. Ond wedyn, fi'n gwybod bod dyw pawb ddim yn mynd i wneud yna, a falle, um, fel wedodd Keith, Keith Davis, bod e'n syniad da i siarad â'r pobl yma a gwybod um, beth maen nhw'n bwriadu wneud yn y gwlad a wneud yn siŵr bod nhw'n gallu gweithio a gallu cyfrannu nôl i ni hefyd am i helpu nhw. Oce, okay, diolch. Felly ystyried ni yn gynta yw'r neges fi'n cael o fyna. Hynny yw, beth, beth sy'n mynd i weithio i ni? Rhys? Fi'n cytuno bod angen meddwl amdano ni falle cyn meddwl am y ffoduriad, ond fi'n meddwl fod cyfrifoldeb moesol gyda ni i adnwyn, a fi yn bersonol yn meddwl fod angen i ni adael fwy ohonyn nhw mewn. Um, fi'n siŵr nath... Um, uh, fi'n siŵr nath e gael ei weid fod rhaid fod, um, fod yn rhaid yr Almain ailfeddwl y rhif maen nhw wedi gweud o ffoaduriaid yn cael ei adael mewn i'w gwlad nhw Be mae hwnna'n mynd i wneud yw bod angen mwy o le mewn gwledydd eraill i ffoaduriaid fynd i fyw. Felly fi'n meddwl dyle um, yr gwledydd Ewropeaidd i gyd benderfynu um, a trafod ar le fydd y ffoaduriaid i gyd yn uh, cael eu setlo. Mae enghraifft yr Almaen yn un diddorol o be ni'n darllen ar y penawdau, ta beth hynny yw, egwyddor da hynny yw, dewch i'r Almaen, ond yn ymarferol, odi wna'n weithredol. Um, da eto i Catrin gyda, wedyn da ti i'r gain. Uh, dwi jyst yn mynd nôl i'r pwynt o nid y cyhoedd sydd ar fai, achos nid y cyhoedd nath bleidleisio'r bobl mae fewn i bwer. I roed o fewn i perspectif, rhaid i chi sbio, dydwch wen, fatha enghraifft, yr Almaen ar ôl y rhyfel byd cynta, ond y beth oedd yr enw cyntundeb Versailles, dwi'm yn siŵr sut i ddeud o, lle oedden nhw'n gorfod talu nôl. A ond, wrth gwrs, y cyhoedd oedd yn talu nôl, wnaethon nhw golli lot o arian yn y pethau fatha inflation a aeth bob dim jyst lawr. Ond y cyhoedd oedd yn talu nôl i ni, oedd hynna'n iawn? Bod nhw'n gorfod talu nôl, ond nid nhw oedd yn bomio ni, nid nhw oedd yn gyrru awr- awyrennau ac yn y blaen. A dwi'n cytuno, o gwbl cytuno efo Alun Ffred Jones yn fanna bod ni sydd i achosi lot o'r trafferth so pam bod 'na'm dyletswydd ond dwi'n cytuno hefyd bod angen ffin wrth gwrs rhaid i ni wylio pwy da ni'n ga- gadael i fewn mae fatha diogelwch ond pam bod o'n cymryd trychineb i fatha ddangos bod angen y diogelwch yma hefyd pam bod trychineb yn gorau digwydd pam, pam bod hyn wedi digwydd ynghynt pam bod help heb wedi digwydd ynghynt mae bob dim jyst yn rhy hwyr Oce, okay, diolch yn fawr i ti, Catrin. Eir gain nes i adder os ti, a wedyn ddawn ni at Osian am y sylw ola. Fi'n gwybod falle y byddai'n offend a lot o bobl yn gweud hyn, ond fi'n angytuno i llwyr a gadael um, y mewn fedru ar mewn. Fi'n gwybod bod ni'n wlad sy'n fwy economaidd datblygiedig, ond so ni'n berffaith o bell ffordd, mae lot o problemau gyda ni'n hunain. A dwi'n credu bod yn bwysig bod ni'n sawto rheina yn gyntaf. Gai ofyn, um, ti'n sôn am mewnfudwyr fyna, wyt ti'n sôn am bob un dan yr, uh, dan yr ymbrella yna, neu wyt ti'n sôn am mewnfudwyr a ffoaduried, oeddi ffoaduried ar wahân? Wna beth sy'n anodd yn ymwedig ar ôl beth sy'n digwydd dros y penwthnos, os mae'n wir bod doi o rheina yn ffoaduried, wel ni'n cymryd risg mawr yn gadael pob un mewn i'n, i'n gwlad ni. Ac mae pobl yn gweud, o mae eisiau mwy o checks, ond llwyt chi'n mynd i gyd gweld pwy sy'n dyrfysgwr a pwy sydd ddim. Dwi'n credu bod fi'n iawn i weid bod awyren yn cyrraedd Prydain heddi o Syria, um, shwt ry'n ni ddim yn gwybod falle bod terfysgwyr ar yr awyren na, mae'n anodd i'r um, heddlu bethau i ffindio mas am hyn ni. Um, a os ni'n edrych nôl cwpl o fisoedd pan dath y ffywoduriaid ma gynta, nath y llywodraeth rhoi arian mas yn syth iddyn nhw, Ond pan mae'n costi byti 7,000 yr un i drafeilu o Syria i fan hyn, dwi'n credu bod e'n beth ffôl i weud bod y pobl yma'n dod lawr os mae arian 'na gyda nhw i dal i ddod draw yma yn y lle cynta. Ok, diolch yn fawr again. Os allen i siarad ar dy wrth ti. Yym, efe, diffiniad ffoadur yw i roi lloches i rywun dros dro nes bod y sefyllfa'n gwella yn eu gwlad nhw. So nag os eisiau ni fod yn fel, yym, yy, fel ofalus. Ife dyna'r disgrifiad wyt ti'n, sa'n siŵr beth yw'r disgrifiad llythrennol, ond ife na beth i ti'n credu dyle fod y disgrifiad o ffoadur yn ein cyd-destun ni? So, jyst i fod yn ofalus os ni'n gael nhw mewn, a fydd nhw rili eisiau mynd nôl ar ôl y sefyllfa gwella yn eu wlad nhw, neu fydd nhw jyst moyn aros fan hyn a wedyn cymryd mantais o'r bwrdd iechyd a Ym maith. Felly wyt ti'n cynnig rhyw fath o uh, tir canol lle maen nhw'n cael dod fan hyn am gyfnod o stro tan mae pethau'n torri yeah, lawr yeah. a wedyn bydde di'n hala nhw gyd nôl, bydde di? Na fe. Oce, okay, yn sydyn iawn iawn, gymwch eich dwy, o, y tri o chi de, yn sydyn iawn, brawddeg yr un, oce, okay, os gallwch chi manage na. Dechreuwn ni'n sy'n Bethan. Ond wedyn, ydy'r sefyllfa mynd i wella mas na, chymod, ar y funud mae fe'n, wel mae, wel, nhw wedi bomo, wel, beth ydy digwydd yn Paris, Wedyn maen nhw wedi mynd nôl, a mae fe eisiau mynd i mynd nôl amlaen, nôl amlaen. Gallu fe fod fel hyn am blynyddoedd. A cael eisiau un peth gloi am bwyty pobl yn dy mewn. Chymod, we, um, we'r rhiant, un o'r, un o'r ta, y tri brawd ath gweud, wedodd hi, he didn't mean to kill them, ond wedyn, os bys yr ffywyduriaid yma yn dy mewn, chymod, ydy, fel, sawl un o'n nhw sydd ddim yn meddwl lladd pobl, ond maen nhw'n mynd i. Ok, diolch i ti. Reit, yn sydyn iawn. Wedes i o'n neithiwr a fi'n mynd i wedi to. Co beth mae ISIS moyn? Mae nhw moyn ni beidio gadael nhw mewn. Ma, achos maen nhw moyn profi bod ni'r un mor wal â nhw. Sa, sa'n deall siwt byddech chi... Os byddwn ni'n eisiau ffoi o'n ngwlad yn unain, byddwn ni eisiau gallu cael ei adael mewn i'r rwle. Fi'n fi gwbl cydymdeimlo gyda'r ffoaduriaid ma. A mae wahaniaeth clir rhwng ffoadur a mewnfudwr. Maen nhw'n gwbl wahanol a dyw hwnna ddim yn ddigon eglur i bobl. Maen nhw'n cymysgu'r ddau a mae rhaid ni esbonio i bobl beth yw'r wahaniaeth. A mae wahaniaeth hyd yn oed yn fwy rhwng ffoadur a terfysgwr. Ok, grêt, diolch yn fawr a yr frawddeg glo i ti. Yy, heddiw fi'n credu mater i ni yn anwybyddu yw bod ni gyd yn siarad amdano'r pwyse bydd y ffoadur yn roi ar y gwasanaeth iechyd, a hefyd y swyddi bydden nhw'n cymryd, ond hefyd fi'n credu ni'n anwybyddu'r effaith a'r diwylliant bydden nhw'n rhoi i ni. Yn enwedig yng Nghymru, ni'n gwybod bod timod, diwylliant a'n iaith ni yn eitha fregus ar y foment, a fi'n credu bydd y ffoaduriaid mae'n dod â ieithoedd nhw, diwylliant nhw i'r gwlad. Pwy o beth sydd i'n diwylliant ni oroesi gyda'r llwyth o ffoaduriaid mae'n ein gwlad ni? Diolch yn fawr yn nodyn dadleuol fyna'n gloi, ond na beth ni'n licio mewn trafodaeth. Alun Ffred Jones, gan fod uh, chi ddim wedi cael gymaint, ar gyf, gymaint o gyfle a'n cyfaill ni Keith Davies, ar, gewch chi, os ydych chi grynhoi e mewn rhyw ddwy frawddeg eich ymateb oh. chi y drafodaeth. Na fe, tasgu yn rhyw leidydd, fi'n gwybod, ond mi'n siŵr bod chi'n afael. Wel, gair pwysica uh, dwi wedi clywed yn y drafodaeth yma, trugaredd. Mae, dych chi 'di gweld y lluniau o famau yn dod â plant bach mewn cychod bregus ar draws Môr Canoldir, dych chi'n meddwl bydde rhywun yn risgio gwneud hynna oni bai bod i bywyd nôl lle bynnag maen nhw'n dod ohono fo mor uffernol? Fydden nhw ddim yn dod yma jyst ar whim, na fysen? Gyda'r math yna o berygl. Felly dyna dwi'n meddwl falle 'di'r brawddeg bwysica. Yr unig beth arall 'swn i'n dweud ydy Oes, mae gan y gwledydd cyfoethog yn y Dwyrain Canol lot fawr o gyfrifoldeb i geisio helpu'r sefyllfa ac ariannu'r sefyllfa, ac mae angen dod â heddwch i'r gwledydd yna. Dwi'n meddwl mai dyna, mae'n debyg, ydy'r flaenoriaeth fwyaf os ydyn ni'n mynd i goncro ISIS. Gallwch chi fomio ISIS o heddiw tan Sul y Pys, fel bydden ni'n dweud ers talwm, a dio'm yn mynd i wneud dim gwahaniaeth, os rhywbeth fydd o'n eu cryfhau nhw. Felly dwi'n meddwl mai ceisio dod â heddwch i'r Ga i dwyrain. ofyn, yy, achos fi'n mynd i dorri 'yn rheol 'yn hunan wedyn, ond chi'n sôn am ddod â heddwch iddyn nhw, os nad yn mynd i mewn 'na yn filwrol, shwt 'dych chi'n mynd i ddod â heddwch i rywle fel Syria? Wel, Mae'r broblem Syria, oedd mae Assad yn, yn daearn wrth gwrs ac yn ddictator, ond mi mae wedi cael cefnogaeth y, y gorllewin ar hyd y blynyddoedd. Tan i ni benderfynu bod yr Arab Spring yn golygu bydden ni'n cael gwared o'r bobl ddrwg yma i gyd. Felly, mae'r gorllewin wedi helpu i greu'r anhrefn yma yn Syria. Ond mae ISIS wedi dod o Irac, nid o Syria. O Irac mae ISIS wedi dod, a mae wedi dwad oherwydd y llywodraeth gafodd ei sefydlu yn Irac ar ôl i ni fynd i mewn oedd wedi creu rhwyg rhwng y Sunni a'r, um, a'r wedi llall, Shia. Ac felly, mae'n sefyllfa gymleth iawn iawn, a dy'r atebion ddim gen i, a dwi ddim yn honni hynny am funud, ond mae rhaid i chi fod yn gweithio tuag at greu sefyllfa yn y gwledydd yna lle mae pobl yn gallu byw a teimlo bod yna ddyfodol, neu mi fyddan nhw yn dal i fynd i, i rwle. Ac Ac a jyst dweud, ydych chi'n sôn am y perygl o adael nhw mewn ac yn y blaen. Y, yr gyflafan fwyaf uh, derfysgol sydd wedi digwydd, wrth gwrs, ydy y Twin Towers. Dwi'n yn siŵr oedd o cyn dyddiau rhai na chi. Um, yn, yn New York. Dim mewn fudwyr oedd rheina. Pobl oedd rheina oedd wedi fforddi yn y dwyrain canol ac wedi dod i America i greu cyflafan. Mi wneud terfysgwyr ffeindio ffordd

'Na fe, ewn ni i bleidlais felly ar y datganiad yna, a trafodaeth ddifyr iawn eto. Mae'n, mae'n, mae yn braf clywed eich sylwadau chi a chael persbectif um, gwleidyddion ar hynny. Felly, na agor y system. Os newch chi gofnodi'ch awydd i bleidleisio i ddechrau ar y drafodaeth yma. Un ar ôl. Pawb wedi cofnodi i hawyddu bleidleisio. Grêt. Iawn, y datganiad oedd, mae dyletswydd foesol ar Gymru i groesawu a chefnogi ffoaduriaid o Syria. Pwy sy'n cytuno bod dyletswydd foesol ar Gymru i groesawu a chefnogi yr er, botwm coch i, yr er, botwm gwyrdd i gefnogi, coch i anghytuno, a'r er, un gwyn i ymatal, neu os chi y benderfynu. E, doi ar ôl i bleidleisio, checwch os ych chi wedi wneud, os chi'n mynd siŵr, gwasgwch eto. Doi ar ôl i bleidleisio, dwi'n meddwl bod ti llinos fo bosib o'n awr hwn. Mae un ar ôl, nawr fi'n siarad gweld ble chi. Un ar ôl heb pleidleisio, Elliot, ti hwnna. Na fe.